Diolch chi gyd yn fawr am ddod yma. Y tro dwytha o'n i'n stadiwm yma, o'n i'n fasgot mewn gêm tîm 11-15 uh, Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon. Ac ymysg y sgorwyr yn noson honna, o chwaraewr ifanc o academi clwb pêl-droed Lerpwl o'r enw Harry Wilson. Pwy a ŵyr be ddigwyddodd i hwnnw? Uh, diolch i'r ddelwedd, diolch Rhangysyr a diolch i Clive Harpwood am ei gan ail chwildro. Byddai'n braf gweld Llywodraeth Cymru ddod hefo ni fel rhan o'r chwildro hwnnw. Yn wir, mae gan y Llywodraeth hon y cyfle i droi'r llanw dros y Gymraeg. Ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu a chrafu enillion fan hyn a fan draw, mae cyfle gwirioneddol am newid chwyldroadol y tro hwn. Dros hawl pob plentyn i ddysgu'r Gymraeg trwy'r system addysg, dros hawliau pawb yng Nghymru i ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd o bywydau, a dros dderbyn a gweithredu ar gynullion y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. Ac wrth frig ein galwadau, wrth gwrs, mae'r hawl i dai digonol, sef sefydlu cyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru, i sicrhau fod cartref fforddiadwy diogel gan bawb yng Nghymru yn eu cymunedau, a gwrthod grym grymoedd y farchnadau sy'n gwneud prisiau tai i'w rhentu a'u prynu yn anfforddiadwy i fy nghenhedlaeth i. Nid dim ond mynd i'r afael ag ailgartrefu, ond deddf eiddo sy'n sicrhau bod tai cymdeithasol ar gael i bobl leol, gyda'r Gymraeg yn ystyriaeth wrth i drannu nhw, fel mae y bar gyfreithiwr Keith Bush yn deud sy'n bosib i wneud o fewn y drefn gyfreithiol, bod rhyfelau rhe rhent yn cael eu rheoli a sicrhau fod y system gynllunio yn gweithio i bobl leol a sawl polisi arall. Ers yr ymgyrch wreiddiol yn yr 80au a'r 90au, mae'r gymdeithas wedi bod yn codi stŵr am yr hawl i ddau digonol unwaith eto ers 2021. Siawns bydd nifer ohonoch chi yn rali yn Argae Tryweryn 2021 ac wedi bod i'r gyfres o ralïau ers hynny. Siawns bod nifer ohonoch chi wedi meddwl cyn heddiw a oedd angen rali arall. Ga i osod y cyd-destun gwleidyddol i chi felly, a dangos yr effaith mae ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith wedi ei gael. Yn Nhachwedd 2021, addawodd Llywodraeth Cymru Mae cytundeb â Phlaid Cymru gyhoeddi papur gwyn ar yr hawl i dai digonol, er iddi beidio ymrwymo iddi ei hun. Yna, yng nghynhadledd flynyddol Plaid Cymru yn 2024, yn Stadiwm Mileniwm, pleidleisiodd y blaid dros fabwysiadu deddf eiddo a'r hawl digonol fel polisi ffurfiol. Yn ei araith yn y gynhadledd honno, dwedodd Rhun ap Iorwerth y byddai'i blaid yn sefydlu'r hawl pe bai'n ennill grym. Ac yna daeth yr addewid yn y Maniffesto. Ac yna, lai na mis yn ôl, ar lawr ein Senedd Cenedlaethol, dwedodd Siân Gwenllian, Gweinidog Cabinet Llywodraeth Cymru dros dai, hyn, Fy mwriad ydy cyflwyno cynigion i ddeddfu ar yr hawl i dai digonol i bawb. Mi fydd y polisi yng Nghymru yn gwireddu'r hawl yma'n raddol, gan ganolbwyntio ar daclo digartrefedd, gwneud siŵr bod costau tai yn adlewyrchu incwm lleol yn well, cefnogi perchnogaeth gymunedol, hybu'r iaith a'r diwylliant Gymraeg a helpu pobl ifanc i aros yn eu cymunedau. Felly, diolch o galon i chi am ddod heddiw ac am bopeth rydych chi wedi gwneud hyd yn hyn. Mae'r pwysau'n gweithio, mae'n cael effaith ac mae'n arwain at newid. Gwahoddwyd Anna Brychan, um, Gweinidog gyda Chyfrifoldeb dros y Gymraeg, i'r rali yma. Yn anffodus, doedd hi methu bod yn bresennol, ond roedd eisiau rhan dde'r neges yma gyda ni. Dwi am ddechrau trwy ddweud ddweud un peth yn glir. Dydy'r Gymraeg erioed wedi datblygu drwy eich wyllys da yn unig. Mae wedi symud ymlaen oherwydd bod pobl wedi mynnu newid, wedi dal sefydliadau i gyfri ac wedi gwrthod derbyn y status quo. Dyna pam mae gwaith Cymdeithas yr Iaith mor bwysig. Am ddegawdau rydych wedi cadw pwysau arnyn ni gyd, yn deg, yn ddigynnf ac weithiau'n anghyfforddus. Felly diolch i chi gyd am eich gwaith diflino. ac am aberth o amser, egni a rhyddid sydd wedi helpu ni sicrhau dyfodol i'n iaith ni. Dylsech wedi derbyn copi o'r rhaglen dydd ar gyfer heddiw, um, priodol iawn gafon ni mewn, mewn stadiwm, a gai atgoffa chi i gyfrannu at uh, gronfa troi'r llanw sy'n mynd atal i'r costau rali yma ac ar gyfer holl ymgyrchodd uh, y gymdeithas. Yym, gallwch chi hefyd, os dach chi ddim yn aelod, fynd draw i'r stondin i ymaelodi neu brynu nwyddau er mwyn ein cefnogi ni. Ai ati rŵan i gyflwyno ein siaradwr cyntaf heddiw. Mae Mici Plwm yn un o gymeriadau mwyaf hoffus y byd cyhoeddus yng Nghymru ers dros hanner canrif. Roedd yn un hanner o Sir Wynff a Phlwmsan, yn cynnal ei ddisgo teithiol ac yn ymgyrchu dros y Gymraeg ers dringo mast Llanddona yn 1971 yn yr ymgyrch dros sianel deledu Gymraeg. Yn fwy diweddar mae wedi bod yn rhan o dîm cyfarwyddo clybiau pêl-droed fel Blaenau a Phorthmadog. Diolch iddo am ddod i'r rali heddiw i alw am droi'r llanw dros y Gymraeg.
Ia, pnawn da! Pwrs... Neu o'n i'm yn siŵr iawn i ddeud hi a jokes. Ynde? Mae dda gen i weld fod y nifer ohonoch chi sydd yma wedi chwyddo ac wedi mynd yn fwy. Reit ta, o'n i'n cytuno, chi'n gwrando ar Clive Harpwood yn canu'n gynharach, mi o'n i yn ei gofio fo fel prif leisydd ei rhyddhais Davies, a gig cyntaf dda nhw yn 1973 yn Pafiliwn Corwen. Ia, gig cyntaf, Pafiliwn Corwen, ac ebo's chwildro yn canu'n Gymraeg, y bryd hynny, ac yn tyfu o hynny hefyd, ynde, fel y chwyldro wedyn o beintio'r byd yn wyrdd. Troi cloc amser ar yn ôl i ddoe, crwydro fel troellwr feinos hirwallt ydyn ni, yn sgil disgo teithiol Mickey Plwm, ac yn meddwl fel pawb arall am y cyfnod yna, pam oedd rhaid i bob dim pwysig fod yn Saesneg, a arwyddion fel Port Madoc Caernarfon a Dollygelly. Ie, felly oedd hi. Saesneg yn yr ysgol fawr, Saesneg mewn gwaith, a Saesneg ar y radio, a hefyd ar y teledu. Doedden ni a'n hiaith ddim digon da fel Cymry ac heb os roedd angen chwyldro yn bendant. Ia, hanes ddoe, siŵr bod chi'n yn wybodus amdano fo, dring, y cyfnod dringo'r mastia, chwildro o fath arall ynde, dringo'r mastia er mwyn nadu i raglenni o wledydd tramor o dros y ffin ddod i mewn i'n gwlad ni. Buon ni efo Arfon Gwilym i fyny ar Fast Llanddona. A wedyn Arfon Gwilym a finna mwy diweddar wedyn fel, ac aelodau, nifer o aelodau o Cymdeithas yr Iaith yn gorfod gwynebu llys a'r barnwr, dwi'n weld o rŵan o mlaen yn anffodus, a'r barnwr yn ei got coch a'i wig mawr yn cynrychioli holl urddas y British Empire ac yn gwadu nad oedd Cymru'n bodoli. Do fe, llawer iawn ohonon ni i garchar, nifer fawr ohonon ni ar ôl yr dringo'r mastia yn gorau mynd i lle oedden nhw'n grislu, rislu, y Rislu Remand Centre yn Warrington. Teithio o fyno bob dydd i'r achos llys yn yr Wyddgrug. A siw bod chi wedi gweld bysus carchardai Her Majesty neu His Majesty's Prison HMP ar flaen y bysus. Fred Francis, dwi'n meddwl oedd wedi bathu'r enw, a gan bod ni'n teithio ar y bus bob dydd amser bythefnos, Hotomobile Mici Plwm. Dyna oedd hi, yr HMP, Hotomobile Mici Plwm, ie. A grisly oedd yr isli, credwch chi fi. Ond eto, Brwydr hapus a llawer iawn o wenu a hwyl oedd hi, brwydr syml dros gyfiawnder oedd yn hawdd i bawb i'w deall hi. Ond wedyn fe aeth popeth yn llawer iawn mwy cymhleth ac erbyn diwedd yr wythdegau yr ymgyrch hir dros ddeddf eiddo Roedd y nod yn ddigon syml, hynny ydy fod genod a hogia medru cael cartrefi yn eu cymunedau, ond y newidiadau i wneud hyn i ddigwydd mor gymhleth. Roedd rhaid rheoli'r farchnadau, y problemau cartrefi a newid deddfa cynllunio. Wedyn yn fwy cymhleth fyth newid yr economi. Felly oedd hi. Ond eto y nod yn ddigon syml, cael gwaith i hogia genod lleol yn lle eu bod nhw'n gorfod gadael Cymru. Ond gwaith caled oedd newid pethau. Nid ambell beth, cofiwch, ond fe dyfodd yr alwad, os yw'r Gymraeg i fyw, rhaid i bopeth newid. Digon hawdd newid un neu ddau o arwyddion fel 'Dolig a Lely', 'Nick Carnarvon' a pheintio drostyn nhw, neu Rhai onoch chi'n cofio i tynnu nhw i lawr, ynde? Ond newid pob peth, ac mae hynny yn galad, waith calad iawn i wneud. Ond fe ddaliodd Cymdeithas yr Iaith ati. Do, fe gawson ni ein senedd ein hunan. Wel, y Welsh Assembly, i ddechrau, oedd yn gwneud dim byd ond edrych yn bwysig. Wedyn trodd yn Senedd oedd yn cael gwneud deddfa, ond fod Llundain wrth gwrs yn cadw y pethau pwysica yn ôl iddyn nhw'i hunan. Ond roedden ni'n cael nifer o gonscience yna hefyd, pobl yn deud wrthyn ni, does dim rhaid i chi brotestio rwan, mae gynno ni ein Senedd yn hunain, hwre fawr, mae'r frwydr dros y Gymraeg wedi'i hennill. Ond tydi o ddim yn teimlo fel 'na nacdi? Ma' hi fel 'sa ni'n colli llawer o be' ddaru ni ennill gan fod cwmnïa' preifat yn cymryd drosodd. Cofio ryw fobol yn deutha i 'stalwm oedden nhw'n meddwl bod nhw 'di gweld ryw oleuni fynd i'r fyddin a dod adra wedyn ac yn deud They say that in the army the place is mighty fine, they give you thirty shillings and take back twenty nine. Rhywbeth system fela oedd hi. Ond tydi o ddim yn teimlo fel na rhwsyd nac di o gwbl. Does yna ddim Cymraeg o gwbl yn y byd bancio erbyn hyn. Hynny ydi os cau y canghena am y gacw de. Tydi cwmnïau telefon symudol ddim yn defnyddio'r Gymraeg prin oedd gan y BT. Rhoi gynnon ni un sianel deledu Gymraeg allan o bedair. Rwan mae 'na ganodd ar ei Saesneg a milodd ar ei eraill ar y lein, ond dim ond un sianel Gymraeg. Bellach 'da ni'n colli'r cymunedau Cymraeg. Colli ein pobl ifanc, colli ein tai, colli ein tir, colli hyd yn oed ysgolion pentrefi Cymraeg. A dyna'r union broblem sydd yn dinistrio cymunedau Cymraeg. Felly, Llywodraeth Cymru, ewch ati i sicrhau cartrefi a gwaith ac addysg dda i'n pobl. Ond da chi, gwnewch adfywio'r iaith yn rhan o waith adfywio'r gymuned. Heb os, mae angen polisïau tai ac addysgol yn lle polisïau sydd wedi anelu at wneud elw i gorfforaethau mawrion yn chwalu ein cymunedau. A byd mi fydd cefnogaeth i hyn achos fe lwyddodd y chwyldro cyntaf. Mi rydan ni heddiw yma o stadiwm Clwb Pêl-droed Porthmadog, ond erbyn hyn mae David Ioan yr un mor boblogaidd yn stadiwm Clwb Pêl-droed Caerdydd ac ydi o yma ym Mhorthmadog. Bydd mi fydd cefnogaeth i weithredu dros grymoedd mawr i droi'r llanw dros y Gymraeg. Ond wir i chi, i mi, tydi o ddim yn teimlo fel bod popeth yn iawn rŵan a bod dim angen poeni. Nac 'di wir. Dwi'n meddwl fod Clive Arpwood yn berffaith gywir, ein bod ni angen ail-chwyldro, a hynny ar frys, cyn ein bod ni'n colli'n cymunedau Cymraeg i gyd, neu fydd gan y siaradwyr newydd i'm ardaloedd i ymweld â nhw i ddefnyddio'r Gymraeg maen nhw yn ei dysgu. Y tro hwn, dim rhaid gobeithio i fod yn chwyldro brotest yn erbyn Llywodraeth, achos fo gynnon ni ein Llywodraeth ein hunan bellach. Gall ei fod yn chwyldrog hefo y Llywodraeth y tro yma. Mae gan ein Llywodraeth y weledigaeth hefyd, y grym i weithredu a'r gwir bosibiliad i droi'r llanw dros y Gymraeg, yn lle ein bod ni'n brwydro yn erbyn y lli drwy'r amser, drwy'r amser. Ia, dwi'n gwybod, bod gan ein Llywodraeth lawer iawn o alwadau eraill, fel cael tai a gwaith i bobl a hefyd addysg dda. Ond mae gennym ni bobl dda mewn Llywodraeth bellach. Ond yn anffodus, maen nhw'n dal i weithio tu mewn i'r un hen system. Gellaf bydd angen ei atgoffa, ei atgoffa nhw bob yn hyn a hyn. Felly, ga i Wel, heddiw 'ma, apelio ymbil arnoch chi yn y rali 'ma i droi'r llanw, i apelio arnoch chi i ymaelodi efo Cymdeithas yr Iaith ac fe wnewch chi wybod sut fedrwch chi bwyso ar y Llywodraeth i droi'r llanw dros y Gymraeg, a hynny o'r diwedd wedi'r holl ddegawda o ymgyrchu dros ein hiaith. Fe gewch chitha hefyd fod yn rhan o'r ail chwyldro. Mae'n rhaid i bethau newid er mwyn i'r iaith gael byw, dyna oedd y geiriau yng nghân Clive Harpwood. Diolch yn fawr i chi am eich gwrandawiad.
Mae Mirain Owen newydd orffen ei gradd ac eisoes yn ymroi i'r gymdeithas fel un o'i is-gadeiryddion. Wedi magu yn Abertawe ond gyda'i gwreiddiau yn y gogledd, mae Mirain, fel llawer ohonom heddiw, yn iau yn yr ymgyrch dros ddeddfeiddo. So rhowch groeso i'r llwyfan i Mirain Owen.
O waw, rali troi'r llanw! Wel, mae'n braf iawn gweld chi gyd. Yym, dwi 'di clywed y gair 'cyfle' lot yn ddiweddar, a bod hwn yn gyfle newydd cyffrous i ni. A dwi'n meddwl bod hynny'n sicr yn wir, fel mae 'na gyfle newydd sbon gennym ni lle mae'r arweinyddiaeth i'n gwlad ni yn gefnogol. Ac felly mae hynny yn beth braf. Ond, dydy'r frwydr ddim wedi'w hennill eto, felly mae'n bwysig i ni beidio gorffwys yn ormodol eto. Mae Cymdeithas yr Iaith bron yn 65 mlwydd oed. Dwi'n rili gobeithio erbyn bo fi'n 65 mlwydd oed byddai wedi ymddeol ac yn ymlacio ac yn cael sôn am y dyddiau lle doedd y Gymraeg ddim yn ffynnu a mod i wrth fy modd bod 'y mhlant i'n cael siarad Cymraeg a byw yn Gymraeg a yn mwynhau fy hun, ond yn anffodus iawn i chi gyd sydd yma heddiw, di ddim yn amser ymddeol eto. Mae 'na gymaint o waith i'w wneud a dwi'n meddwl bod hynny mor bwysig i gofio ar hyn o bryd, mewn cyfnod lle 'da ni'n gallu teimlo bod 'na fuddugoliaeth wedi bod, ond mae'n bwysig i ni barhau. I bob llanw, mae 'na drai. Mae 'na drae i bob llanw. Oes yna drae i bob llanw? Oes yna drae i'r swnami hwn? Nath Saunders Lewis ddim deud trwy ddulliau strategaeth y mae'n llwyddo. Hynny yw, mae trwy ddulliau chwyldro y mae'n llwyddo. Mae 'na gymaint dal i'w wneud a mae 'na gymaint dal i'w hennill. Diewyllys da dros yr iaith. Ddim yn helpu fi. Bydd ewyllys da am yr iaith ddim yn mynd i helpu fy mhlant i gael gwersi nofio yn y Gymraeg. Ac felly mae o mor bwysig ein bod ni'n dal i roi pwysau. Ydych chi 'di gweld y Titanic? Tibod, pan dwi'n gwylio'r Titanic, dwi bob tro'n meddwl, pam bod neb yn panicio? Oh my God, dach chi'n boddi? A ma' pawb yn dawnsio, mwynhau'u hunain, gwrando ar gerddoriaeth, a ti'n meddwl, deffrwch, deffrwch bawb, pam, pam bod pawb yn mwynhau'u hunain? Dych chi, dych chi ar fin boddi? Dyn- dyna sut dwi'n teimlo ar hyn o bryd, yn, yn gweld y ffordd dyn ni'n parhau efo bywyd, yn, yn ymddwyn fel bod ein iaith ni ddim ar fin boddi o dan y dŵr. Ac felly, dwi'n meddwl bod hi'n hen bryd i ni i holi Llywodraeth Cymru i weithredu. Os nid ni, pwy? Pwy sy'n mynd i wneud o? Os nid ni. Os nid nawr, pryd? Pryd mae'r chwildro mynd i fod? Da ni'n sôn am ail chwildro, ond dwi'n meddwl bod y chwildro cyntaf di gorffen, mae yna gymaint angen ei, ei, ei um, gyfiawnhau. I bob llanw, mae yna drai. Mae 'na drae i bob llanw. Oes, oes 'na drae i bob llanw? Oes 'na drae i'r tsunami hwn? Does 'na neb yn dod i'n hachub ni'n anffodus. Di'r mab darogan ddim yma. Di'r Meseia ddim yn dod. Di Gandalf ddim yn mynd i ddod dros y mynydd. Mae rhaid i ni hachub ein hunain. Mae 'na lot o bobl yn gofyn i fi, O pam wyt, pam wyt ti'n neud cymaint ef, efo'r gymdeithas? A dwi'n meddwl, os nid fi, pwy? Os nid chi, pwy? Mae'n rhaid i ni weithredu. Ni di'r unig bobl sy'n mynd i weithredu dros yr iaith. Mae'n holl bwysig. Ac felly, nid cyfle arall ydy hwn. Dim cyfle newydd cyffrous. Dyma'r cyfle olaf! Dyma ni! Os 'dyn ni ddim yn gweithredu rŵan, mae'r ffordd o fyw 'dyn ni wrth ein bodd efo. 'Dyn ni'n wahanol, mae Cymru yn wahanol. Mae'r ffordd 'dyn ni'n ymddwyn yn wahanol, mae'r ffordd 'dyn ni'n meddwl yn wahanol, mae popeth amdana i, pan dwi'n siarad Cymraeg, yn wahanol. Mae'n osgo yn wahanol, mae'r ffordd... Dwi'n meddwl bod fi'n llawer yn fwy digri yn y Gymraeg nag ydw i'n Saesneg. Dwi'n meddwl mae popeth amdanai'n wahanol ac felly mae rhaid i ni barhau i gael y ffordd o fyw yna i allu bodoli. Dwi'n teimlo mod i'n hiraethu am rywbeth dwi'm erioed wedi wedi bod byw ynddo fo, mewn byd lle dwi'n cael byw yn Gymraeg. Dwi dwi'n hiraethu am hynny. Yn ddiweddar, nath 'na rywun, nath 'na rywun alw fi'n flin ac yn anghyfaddawd. Too bloody right dwi'n flin. Dyle bod ni gyd yn flin, mae 'na gymaint i wylltio amdano fo. Ac felly dwi yma i ofyn os gawn ni gynhyrfu, mae rhaid i ni gynhyrfu a Llywodraeth Cymru, gweithredwch! Lyfli.
Mae'n siaradwr nesaf ni, Nanw Maelor, yn dod o ardal y Wyddgrug, a bellach yn Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. Mae hi'n gweld sut mae'r drefn bresennol yn cyfyngu ar y Gymraeg tua'r ffin ac hefyd ym maes addysg uwch, a bod angen troi'r llanw dros y Gymraeg.
Pnawn da i chi gyd a diolch am y gwahoddiad i ddod yma heddiw. Dwi bellach wedi cyrraedd diwedd fy nghyfnod fel Llywydd IMCA ac wrth feddwl am be o'n i eisiau sôn am heddiw, o'n i'n edrych yn ôl ar y cyfnod cychwynnol y hyfforddiant gathon ni fel swyddogion sbothol. Ac yn yr hyfforddiant hwnnw oedd gofyn i ni feddwl am yr heriau oedd wynebu myfyrwyr yn yr sector heddiw. a nath ym, ym, y swyddogion eraill gyd godi materion fel unigrwydd, iechyd meddwl, yr argyfwng costau byw, a hyn i gyd yn bynciau llos pwysig o fewn y cymuned myfyrwyr ehangach. A dyma fi'n dechrau meddwl, lle oedd y Gymraeg i gyd yn ffitio mewn i hyn? Yn aml o fewn y sector, da ni'n gweld bod y disgwrs o gwmpas y Gymraeg a siarad ieithoedd yn gyffredinol wedi newid, Wrth feddwl am gyfiawnhau pwrpas siarad a dysgu ieithoedd, ac felly wrth fynd ati efo fy nrôl fel Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, mae peryg i ni faglu i'r un drafodaeth sy'n rhoi'r Gymraeg yn nhermau cyflogadwyedd a sgiliau. Hynny yw, os ti'n siarad, os ti'n, um, Siarad y Gymraeg, rwyt ti'n fwy tebygol o gael swydd, neu os wyt ti yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, rwyt ti'n um, gallu cael ysgoloriaethau. Nid ydw i eisiau diystyrru um, y gwe gwerth y gwaith gwych sy'n cael ei gwneud i ddatblygu cyfleoedd addysg a gyrfaoedd drwy gyfrwng y Gymraeg, ond yn y Gymraeg yn fwy na hynny fel iaith. Er fy mod i'n llwyr grediniol ym mhwysigrwydd addysg cyfrwng Cymraeg, i mi y profiadau allgyrsiol hynny tu hwnt i'r ystafell ddarlith sy'n dyst i mi pam bod undebau myfyrwyr Cymraeg yn bodoli a pam eu bod yn allweddol i bywyd prifysgol heddiw. Fel un a ddaeth i brifysgol, oedd prin wedi siarad y Gymraeg yn gymdeithasol, tu allan i'r cartref, ac yn awchu am gael byw drwy gyfrwng y Gymraeg. Gwerth mwyaf bywyd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg i mi oedd y cyfleoedd i fyw drwy gyfrwng y Gymraeg. Hynny ydy i yfed peint drwy gyfrwng y Gymraeg, neu chwarae ffwtbol drwy gyfrwng y Gymraeg, neu rhyw ddillad yn y Tumble Dryer drwy gyfrwng y Gymraeg. O'r digwyddiadau cyn, um, mwyaf un yn codi'r darian Eisteddfod Ryngolegol ar y llwyfan yn Gardydd eleni, I'r enydau cudd a'r goredoreb Neuadd Pant Celyn. Dyna pam fo fy ngwaith i fel Llywydd IMCA yn bwysig. Sicrhau bod y Gymraeg yn fwy na gôl nodyn ar CV, a rhoi'r cyfle i fyfyrwyr fod yn rhydd i fyw drwy gyfrwng y Gymraeg, a thrwy hynny, i'r Gymraeg fod yn rhydd i fyw drwy'n myfyrwyr. Egwyddor y gallwn ni gyd dynnu arni ymhellach tu allan i'r sector addysg uwch. Bydd cysylltiad ehangach hwnnw rhwng y Gymraeg a'n myfyrwyr yn sicr yn UMCA fod ynghlwm â'i gilydd ers degawdau. Yn wir, roedd ein myfyrwyr yn UMCA yn allweddol i sefydlu'r gymdeithas hon dros ei 60 mlynedd yn ôl, efo'r brotest gyntaf ar Bont Trefechan, ac wedyn, yn ddiweddarach, yr ymgyrch i sefydlu Coleg Ffederal i Gymru efo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac wedyn, yr ymgyrch i achub Neuadd Preswyl Pant-y-celyn. a ddaeth yn ymgyrch genedlaethol ac yn agoriad llygad i'r bygythiadau beunydd i'r Gymraeg a'n myfyrwyr Cymraeg hyd heddiw. Mae colwm tynn rhwng profiadau ein myfyrwyr a'r brwydr ehangach dros yr iaith, ac i mi rhaid i ni sicrhau bod hynny ddim yn mynd yn angof. Yn y cyfnod o ansicrwydd ariannol sy'n wynebu ein sefydliadau heddiw, ac wrth weld yr allif o fyfyrwyr a disgyblion Cymraeg yn gadael Cymru i fynd i brifysgolion Dwi'n galw heddiw ar ein Llywodraeth i warchod y sector addysg uwch yng Nghymru, a dydw i ddim yn sôn yn unig am addysg cyfrwng Cymraeg. Dwi'n sôn hefyd am y ffordd o fyw drwy gyfrwng y Gymraeg, ffordd o fyw sydd wedi bod yn rhan allweddol o um, fodolaeth yr iaith Gymraeg heddiw, boed hynny yn yr ymgyrchu neu yn yr enad- enydau bach rhwng ffrindiau. Felly wrth gloi fy araith heddiw, fyswn i'n licio rhannu cerdd efo chi nes i sgwennu ar gyfer ymgyrch um, iechyd rôl llefydd IMCA. Mae'r gerdd yn yn atgoffa am ein hetifeddiaeth fel myfyrwyr Cymraeg, ond hefyd fel Cymru i frwydro dros ein iaith. A'r llanw yn y gerdd honno yw'r angerdd anatod honno sydd wedi ei basio ar hyd cenedlaethau y fyfyrwyr. Ac heddiw, mae'n werth cofio yr un llanw sydd ar lannau Aberystwyth a sydd ar lannau Porthmadog heddiw. a'r un yw'r frwydr hefyd. Mae Penglais yn serth, ond mae'r allt hon yn waeth i ni, ac o hyd mae bygythiad na daeth o'r meini. Er newid lliw paent ar hen glai rhwng brics a myfyrwyr fel llanw a thrai, yr un yw ein her, yr un heddiw yw'n cri sy'n atsain drwy'r lolfa, at achub panti sy'n llu drwy'r coridor mawr a'r aelwyd mewn cân. O edrych drwy'r ffenest, gwelaf ein tân yn dawnsio yn y don rhwng machlud y dydd a'm hadlewyrchiad di. Yr heli sy'n rhydd i rithro drwy ngwallt a'i fôr yw ein gwaed, sy'n gyrru yn wefrau o'm corin i'm traed. Mae'r allt hon yn serth, ond fe lwyddwn bob tro.

sy'n bygwth boddi'r Gymraeg a'n cymunedau. Gwnewch i ni fod yn glir. Llanw gormes y farchnad rydd. Llanw casineb a chelwydd yr adain dde a Reform. Llanw prydeindod a grym byd eang yr iaith Saesneg. Llanw sy'n stopio pobl leol rhag prynu neu rentu cartrefi. sy'n rhwystro pobl ifanc rhag cael gwaith, sy'n ein hatal rhag byw yn Gymraeg. Dwy ffaith annerbyniol. Y lleihad yn y ganran o siaradwyr Cymraeg ym mhob cyfrifiad, a bod lefelau uchel tlodi plant wedi aros yr un fath yn ein gwlad ers cychwyn datganoli. Nôl yng nghanol yr un a wythdegau, roedd na ffactorau economaidd a chymdeithasol yn rhwygo seilwaith y Gymraeg Cynllwynion Thatcher i chwalu cymunedau dosbarth gweithiol, i annog hunanoldeb ar draul cymdeithas, i flaenoriaethu elw dros degwch a hawliau dynol. A fe ddaeth y dinistr. Diweithdra, tlodi, Chwalu cefn gwlad a'n diwydiannau, preifateiddio gwasanaethau hanfodol, allfudo a mewnfudo gan bobl efo mwy o fodd i brynu tai, siope, busnesau. Ond diolch byth, nid dyna'r darlun cyfan. Fe fu, ac y mae, ffordd arall. Ymgyrchu, fel 'da ni 'di clywed, i ennill arwyddion ffyrdd Cymraeg. Statws i'r Gymraeg, wel, rywfaint o leia. Sianel deledu Cymraeg, ac fe safwyd gydag undebau'r glowyr a'r chwalerwyr a'r ffermwyr, ac fe aeth aelodau Cymdeithas yr Iaith ati i lunio set o alwadau Trwy'r ymgyrchoedd yn erbyn starred tai diangen, cofio rheini? yn mynd i fyny, a'r tai haf, a'r holl gynlluniau hap fasnachol dwl twristaidd yna, ac fe anwyd yr ymgyrch ddeddf eiddo. Ac erbyn heddi mae cynigion y ddeddfeiddo yn cynnwys yr hawl i gartre yn lleol, blaenoriaethu pobl leol a chynyddu asedau wedi perchen gan y gymuned. Ac mae yna cannoedd, os nad miloedd o gefnogwyr wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch. A pnawn 'ma, mae'n bwysig bod ni yn cofio ac yn cydnabod ymdrech y rhai fu o flaen y llysoedd ac yn y carchar am weithredu'n uniongyrchol dros ddeuddo, a 'da ni'n meddwl yn arbennig am Alun Llwyd a Branwen Nicholas, fuodd am fisoedd yn y carchar. A dyna bwysigrwydd cynnal yr hawl i brotestio yn ddi-drais. Mae e'n fater o bwys allweddol i ni gyd. A dyna, wrth gwrs, sydd o dan fygythiad, diolch i Lywodraeth San Steffan. Nid yw Cymru ar werth. Dyna'r slogan a fathwyd yn gynnar yn yr ymgyrch dros Ddeddf Eiddo. Mynegiant clir o'n penderfyniad i fynnu atebion. A mae'n rhaid nawr i ni ennill addysg Gymraeg i bob plentyn, hawliau cadarn i ddefnyddio'r Gymraeg, datganoli cyfryngau, cefnogaeth i fentrau cymunedol, gofal iechyd a chymdeithasol yn Gymraeg, gwersi Cymraeg am ddim i ddysgwyr, mentrau digidol yn Gymraeg, cefnogaeth i rieni a gofalwyr i drosglwyddo'r iaith, i'r plant, gweithluoedd Cymraeg a mwy. Rhain yw'r môr-gloddie all reoli a throi y llanw o'm plaid. Gyda llwyddiant Plaid Cymru yn etholiadau'r Senedd, nawr yw'r cyfle i ddyblu ein hymdrechion. Ni 'di cael yr her 'na, yndyn ni, praw 'ma gan Mirain. Nawr yw'r amser i ni gyd ddyblu yn ymdrechion i droi y llanw go iawn. Dyn ni wedi clywed addewidion maniffesto Plaid Cymru a chyhoeddiadau Gweinidogion Senedd Cymru, a maen nhw'n addawol, dyn nhw? Fel dyn ni wedi clywed am gynlluniau Siangwyn Llian i ddeddfu i sefydlu'r hawl i gartre'. Wrth gwrs fe basiwyd y Bil Addysg ar y Gymraeg yn nhymor diwetha' Senedd Cymru ac fe gefnogodd Ym Plaid Cymru, y cynnig yna ynglŷn â gosod y targed o fod 'na 50 y cant o blant Cymru fod mewn addysg Gymraeg erbyn 2050. Dyn ni eisiau 100 y cant o blant Cymru i gael addysg Gymraeg. Mae wastys bod 'na blant yn gadael yn ysgolion ni ym mhob rhan o Gymru sydd ddim yn hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. Mae eisiau ymestyn hawliau'r Gymraeg i'r sector breifat, ac mae eisiau mesurau i greu cymdeithas fwy cymhartal. Pwysigrwydd gofal plant rhad a buddsoddi yn ein gwasau cyhoeddus a chryfhau ein gwasanaeth iechyd, a herio San Steffan pob cam o'r ffordd wrth iddyn nhw drin ni fel Cymry mewn modd mor israddol. Dyna ystyr Rhaid i bopeth newid. Ffenomen gymdeithasol yw iaith. A sail unrhyw gymdeithas lwyddiannus yw un lle mae ots gan bobl am les i gilydd. Mae rhaid i ni weithio gyda'n gilydd dros ddyfodol well i'r Gymraeg a Chymru. A gweledigaeth cynhwysol sy gan Cymdeithas yr Iaith wedi seilio ar ysbryd o gariad a rhyddid a chyfiawnder i bawb, a dyna'r grym all yrru ein llanw newydd ni. Yn nhymor ein Llywodraeth newydd, cyd-ddyheu, cyd-ymgyrchu wrth herio angyfiawnderau'r hen drefn yma a thu hwnt,

Mae nghysylltiad i â Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn mynd nôl dros 60 mlynedd, ac yn y cyfnod yna mae'r cysylltiad wedi amrywio yn rhyfeddol, weithiau o hir bell a weithiau yn ei chanol hi, ac mae 'na gyfnodau lle dwi 'di deffro yn y bore A diolch i Dduw am Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac mae 'na gyfnodau lle dwi 'di deffro yn y bore a diawlio bod Fred Francis wedi cael ei eni erioed, am ei fod o'n gwneud bywyd yn boen. Ond diolch amdano fo, a diolch i bawb am gynnal y frwydr. Mae'r berthynas rhwng Plaid Cymru a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn un diddorol. Mae yna gyfnodau lle mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn hall iawn i beirniadaeth o Blaid Cymru. Ac mae yna gyfnodau lle roedd Plaid Cymru Yn ddistaw bach yn trio cael Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i i leddfu dipyn bach ar ei ymgyrchoedd, yn yn enwedig adeg etholiad, rhag colli votes. Mae wedi bod yn berthynas ddigon diddorol ac anodd weithiau. Ond at ei gilydd, mae rhan fwyaf ohonon ni'n derbyn bod angen y ddau fudiad. Bod angen uh, plaid wleidyddol i ymladd etholiadau, gan anelu am annibyniaeth i Gymru yn y pen draw, ac mae angen mudiad mae angen mudiad fel Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i ymgyrchu ddydd ar ôl dydd am hawliau, dros hawliau'r iaith Gymraeg. Ac uh, da ni'n derbyn bod uh, bodolaeth y ddau fudiad wedi bod yn lles i Gymru, A mi allwn ni, fel cymdeithas, edrych yn ôl dros fwy na hanner can mlynedd o ymgyrchu llwyddiannus. Dyw pob ymgyrch ddim yn dibynnu'n llwyddiant llwyr, ond mae'r newidiadau yn rhyfeddol lle mae'n ni feddwl amdanyn nhw. Ac mi all Plaid Cymru yn sicr, ar ôl Mai yr wythfed, diwrnod pwysig iawn, iawn yn hanes Cymru, Ar ôl tair wythfed mae Plaid Cymru'n gallu dweud, wel, mi roedd yr holl gnociodd dryse a'r holl ymgyrchu a'r holl boen yn werth o yn y diwedd. Ac mae gynnon ni Lywodraeth, fel 'dan ni 'di clywed, dan arweiniad cenedlaetholwyr yng Nghymru, yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon, ac mae hynna'n newid rhyfeddol o bwysig i wledydd Prydain. Ond mae rhaid ni angho beidio anghofio un peth. Does yr un llywodraeth wedi newid dim nag wedi ennill dim ar ei phen ei hun. A dyw'r gymdeithas ddim wedi gallu ennill dim ar ei phen ei hun heb ei aelodau ac heb gefnogaeth y bobl. Cymrwn ni yr ymgyrch dros addysg Gymraeg, un o brif ymgyrchoedd wrth gwrs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r dechrau. Does am un ysgol cyfrwng Cymraeg wedi cael ei sefydlu yng Nghymru heb frwydr, dim un! Weithiau roedd y brwydre yn, yn ffyrnig. Weithiau roedden nhw'n dros gyfnod hir ac roedden nhw'n dibynnu ar gefnogaeth pobl a rhieni, ac yn aml iawn rhieni di-Gymraeg, un o'r agweddau mwyaf calonogol yn yr ymgyrchoedd dros ysgolion Cymraeg ydy cefnogaeth rhieni di-Gymraeg. Ond oedd pob ysgol yn golygu ymdrech ac ymgyrch ac ymladd weithiau yn erbyn ffyrnigrwydd gwrth-Gymreig cynghorwyr Llafur. Mae'n bwysig cofio bod aelodau Cynghorau Sir Plaid Cymru mewn llefydd fel Cwm Rhymni wedi chwarae rhan bwysig yn yr ymgyrch 'ma dros addysg Gymraeg. Ddim yn llwyddiannus bob tro, ond cydweithrediad rhwng y Blaid a Chymdeithas yr Iaith a'r bobl, ac mae hynna'n bwysig i ni wrth edrych ymlaen i'r Gymru newydd, ac mi roedd Mai yr Wythfed yn drobwynt yn hanes Cymru. Mi allwn ni sôn am y cyfnod newydd y gallwn ni edrych ymlaen i'r dyfodol, a cofio bod yn rhaid i ni fod yn gefn i'r Llywodraeth a gwneud pethau'n hunain, nid gadael iddyn nhw griw o o boliticians yng ngamau Caerdydd i achub Cymru. Fedran nhw ddim wneud hebddo ni, a heb y cymunedau. Mae cefnogaeth i'r mentrau cymunedol, er enghraifft, yn hollbwysig. Mae llwyddiant mentrau cymunedol ar hyd a lled Cymru yn bwysig iawn fel rhan o'r frwydr dros y Gymru newydd. Mae'r ymgyrchoedd i brynu tafarndai y Senhad, stalwm, ddim yn licio clywed fi'n deud hynna, ond mae'n ffaith, dydy. Mae'r tafarndai yma'n dod yn ganolfannau cymdeithasol pwysig. ac mae'r ysbryd a'r ymdrech i godi arian i brynu tafarndai ac i sefydlu mentrau cydweithredol yn yn yn elfen mor bwysig yn y Gymru sydd ohoni, a rhaid ni beidio byth â gadael i i'r gwaith gael ei wneud gan wleidyddion yn unig. Mae'n rhaid iddyn nhw gael ein cefnogaeth ni fel cymunedau, a mae rhaid ni gyd fod yn rhan o'r chwyldro. Ond... Ond dwi am ategu'r alwad i'r Llywodraeth i weithredu, a nawr yw'r ateb. Taro'r tymor haearn yn boeth. Mae gyda nhw fandad gan bobl Cymru o bob rhan o'r wlad. Ac mae pobl yn disgwyl iddyn nhw weithredu yn glir ac yn gadarn ac yn gryf dros yr iaith Gymraeg. Mae yna bob math o resymau, mi fydd yna bob math o resymau pam ydy'n ni'n gohirio y gellid gohirio gweithredu, ond nawr yw'r amser. Nawr yw'r amser i fod yn ddewr ac i fod yn... yn a dyna di'r ateb i reform. Dydy plaid Nigel Farage neu beth bynnag ydy enw fo, ddim, ddim yn, ddim yn, does gynnyn nhw ddim diddordeb yn yr iaith Gymraeg, na hunaniaeth Cymru ar un, ar unrhyw ystyr. Fyse Nigel Farage wrth ei fodd yn gweld Cymru'n cael ei dileu, ond mae Reform, aelodau Reform yn y Senedd, mewn lle anodd. Maen nhw'n gorfod ymddangos fel pe baen nhw yn gefnogol i'r Gymraeg. Wel, rhoi nhw ar eu prawf sydd angen. Os ydy Llywodraeth Cymru yn dod â mesurau pendant cryf o blaid y Gymraeg ac o blaid y cymunedau Cymraeg, fel y mae yr, yr, uh, y Comisiwn uh, Cymunedau Cymraeg yn, yn argymell, ac mae'n dda gweld awdur y, y, y, y comisiwn hwnnw, yr adroddiad hwnnw yma efo ni pnawn yma, dwi'n meddwl, ac, uh, a, a diolch iddo fo am, am i'w am ei waith. Ond mae wrth roi cynigion pendant penodol dros y Gymraeg a dros gymunedau Cymraeg ar waith, yna mi fydd gan Reform, aelodau Reform yn y Senedd, ddewis, gwrthwynebu neu gefnogi. Ac os fyddan nhw'n gwrthwynebu, yna fydd pobl yn dechrau gweld beth i gwir liw yr Aelodau Reform yn y Senedd. Ac um, mae'n mae bwysig fod y blaid yn cymryd y cyfle rwan, nawr yw'r amser, tra bod rheian yn boeth, ac uh, rhoi nhw ar, ar eu prawf.